Tuni cu Soviet Union le Egypt nih Israel an rak doh i an rak tei khawh lonak kong ka rak chim lai. Thongkhat zakua sawmruk kum sarih June thla, niruk chung raltuknak lioah khan Israel nih Egypt, Iraq, Lebanon le Syria ram hna cu ruahlopi in an rak kah hna i an ral pawl vanlawng, tank raltuknak hriamnam tampi an rak chuh hna. Israel nih Sinai, Gaza Strip, West Bank, Jerusalem khuapi hlun le Golan Heights vialte hna cu an rak lak khawh dih. Cu tikah Izipt cu aa cen a hrimhrim lo i thongkhat zakua sawmruk kum kua Mart thla ah Izipt President Nasser nih Israel cu tuk ṭhan dingin official tein thawngthanhnak a rak tuah ṭhan. A bik in a rak i tinhmi cu niruk chung raltuknak lioah Israel nih an rak lakmi Sinai Tlang lak ṭhan kha a rak si. Asinain Israel doh dingah aa thawhmi Izipt ralkap pawl cu caan tawite chungah Israel nih an rak hrawh khawh dih hna caah Izipt ralkap cu hnuah an rak tawn ṭhan. Thongkhat zakua sawm sarih January thla ah Izipt President Nasser cu a thli tein Moscow ah a rak kal i Soviet Union cu bawmh a rak hal hna. Sihmanhsehlaw Soviet Union nih ralkap thazaang i va bawmh ding cu US nih a ka lehrulh sual lai ti a rak phan caah a rak ngamh deuh lo. Asinain Izipt president nih nan ka bawmh lo ahcun ka rian ka chuahtak lai tiah a rak tlerh hna caah a hmaithla ah Soviet ser hriamnam hman lei ah experience a ngeimi Soviet ralkap zeimazet le advance hriamnam zeimazet cu Izipt ah an rak thlah hna. Thongkhat zakua sawm sarih June thla tiangah khan Izipt ram i a ummi Sovet ralkap hi thong kul leng an rak phan ti a si. Izipt ralkap thuam in an i thuam i Sovet ralkap an si i thei lo ding in an rak i tuah. Sihmanhsehlaw, US le Israel nih Izipt ah Sovet ralkap an karh cuahmah ti cu an rak theih tuk ko nain an rak i theihter duh lo. A ruang cu US le Soviet Union superpower ram pahnih karah Nuclear ral a tho sual lai ti an rak phan caah a si ti a si. Israel ralkap tu kha ralrin tein an um i Izipt ram chung i va pil tuk lo ding kha an rak i ralve ngaingai ti a si. Soviet ralkap thong kul leng nih biatak tein an bawmh hna i chunchun zanzan in thla riat chung Israel cu an rak tuk nain Israel cu an rak tei kho hrimhrim lo. Cu tikah an i kahdohnak caan kha a hun sau tikah kaphnih kar an kaphnih in an rak ba ngaingai cang i culengah US zong nih kahdaihnak tuah dingin pressure tam tuk a rak pek cang hna caah Thongkhat zakua sawmsarih August thla ah kahdaihnak an rak tuah kho ṭhan ti a si. Cu ral an i tuk chungah Israel ralkap minung zaruk le an thi i an mipi minung thongkhat le zali kar hranghrang an rak thi. Izipt lei cu ralkap thong hnih le zariat an rak thi i an mipi thonghra leng an rak thi, ti a si. Cun Soviet ralkap lei zongin minung sawmnga le pariat an rak thi ve. Israel nih Izipt raltuknak vanlawng za le pahlei li an rak hrawhpiak khawh hna i Izipt lei nih Israel vanlawng pakul le paruk an rak hrawhpiak khawh ve hna. Hi raltuknak ah hin Soviet Union nih biatak thlak tein a rak bawmh ko nain Israel cu an rak tei kho hrimhrim lo ti a si. Cucu Tuanbia a lang tuk lomi Soviet ralkap nih Izipt biatak tein an rak bawmh hnanak kha a si.